Antonello Bella u Enric Gallef isalmulkom u jtukom merħba għal raba programm mis-sensiela Formula Predictor, il-programm li matulu ser ikunu qegħdin nipprevedu din id-darba il-Grand Prix ta' Singapore. Wayne, kollox sew l-ewwel net?
Alright, Antonello, nsalam li spettaturi u li l-ek u koll. Nittamaw ek li Nkomplu b'mod il-mod nibda naqqa' xi punti. Eżatt, tifhimni, din id-darba ktar tuna ħarsa lejn is-sitwazzjoni attwali wejn bdejt fil-fatt tieħu l-ewwel ġiex punti ta' dan il-kampjonat qasir li qegħdin nagħmlu bejnietna. Jiena għadni b'sittax il-punt għalkemm nispera li dan it-tmiem il-ġimgħa nagħlaq l-ewwel kampjonat minn tlieta illi għandi għad-dispożizzjoni, imma dak, ovvjament, ma jiddependix minni biss, qed nirreferu għall-kampjonat tal-kostrutturi. Insomma, ejja ħalli nibdew naraw naqra din il-ġimgħa fuq ix ħa nipprevedu Wayne u bħas-soltu nibdew bl-akbar sorpriża. Din id-darba tibda inti Wayne.
L-akbar sorpriża Ikolli ngħid li li Hamilton ħa jkun qiegħed aħjar minn Leclerc fil-qualifying u fit-tellieqa. Qed inħoss hekk li bil-mod il-mod Hamilton qed qed jerġa' jġib il-forma lura, issa Baku ġab il-pożizzjoni kif ġab il-pożizzjoni, suppost kellu jċedilu lura u ma ċeda xejn, I mean għal 8 place kienet, jiġifieri xejn kbir. Però Hamilton fejn ħafna drabi qed nsemmu fil-ħażin hawnhekk fil-Formula Predictor, naħseb li Dil-ġimgħa nħoss li kapaċi mmur aħjar mit-teammates tiegħu. U ovvjament din id-darba Sir Lewis għandu wkoll xi motivazzjoni extra biex forsi jiddedika r-riżultat għall-povru kelb tiegħu Blasco. Kondoljanzi għal Sir Lewis Hamilton. Jiena min-naħa tiegħi ser immur għal Yuki Tsunoda. Din id-darba nemmen illi Red Bull għamlu dak l-aġġornament fil-karozza tagħhom u din id-darba nemmen illi l-Ġappuniż kapaċi jġib riżultat tajjeb u meta jien ngħid riżultat tajjeb inkun qed ngħid Yuki Tsunoda mal-ewwel sitta. Mill-akbar sorpriża immorru għall-akbar diżappunt. U din id-darba naħseb se jkun hemm skoss nies illi ser ikunu qegħdin igergru ftit il għaliex fil-fehma tiegħi l-akbar diżappunt din id-darba ser ikun it-tim tal-Ferrari fil-fehma tiegħi. Jiddispjaċini għat-tifożi imma jiena l-argument li ħa noħroġ bih din id-darba huwa dan. L-ewwel nett Hemm żgur ir-Red Bull u l-McLaren li bħalissa qegħdin qabel il-Ferrari u ma neskludix la li naraw Mercedes qabilhom u wisq anqas li naraw xi sorpriża minn xi tim żgħir ġewwa Baku. Għaldaqstant jiena ngħid Ferrari mis-seba' 'l isfel. Wayne.
Jiena ħa naħseb qed mit-top four teams ukoll, però ħa ngħid li r-Red Bull mhux se jkollhom karozza mal-ewwel ħamsa. Issa, Verstappen ġej minn run of form tajba ħafna, però historically Singapore has been Verstappen's worst track, hija l-unika trakka fil-kalendarju li Verstappen għadu ma rebaħx fiha. Rajt statistika wkoll li Giovinazzi kellu iktar laps led minn Max Verstappen ġewwa Singapore li xħin tara hekk hija statistika hekk tbelħek. Però anke l-kards ta' Red Bull ma narax ma narahiex hija kif inhi kemm adattata għal dawk it-tight corners ta' Singapore, jiġifieri jiena ngħid li ħa jiġu barra mill-ewwel ħamsa. Sixth at best. Eżatt, qed ngħidu ir-Red Bull bit-tnejn biż-żewġ karozzi biex inkunu ċari. Mela, pole position, min naħsbu li ser jieħu il-pole position nhar is-sibt li ġej? Wayne.
Frakka bħal Singapore naħseb li Lando Norris ħa jkun qiegħed aħjar minn Piastri. Nemmen li aktar frakka tifavorixxi driving style ta' Norris u naħseb li ħa jirkupra mitnej li huma jridu jirkupra mid-diżappunt ta' Baku ma nemmen li Norris ħa jkun qiegħed aħjar missieħbu fil-qualifying.
Mela, jiena min-naħa l-oħra ser naqsam il-garaxx u ngħid illi ser ikun Oscar Piastri illi jieħu l-pole position kif qegħdin taraw. Għal fatt illi nemmen illi l-Awstraljan irid jagħti risposta wkoll eh, fejn jidħol il-ref tal-kampjonat, il-McLaren kellna tilqa diżastru u nemmen illi Oscar se jkun kapaċi jirrispondi għad-disfatta illi kellna bħala McLaren fl-Azerbaijan. Mela, min naħseb li ser jispiċċa fit-tielet post jew aħjar min naħsbu li ser jispiċċa fit-tielet post. U l-għażla tiegħi sejra tkun Oscar Piastri, Vera li Singapore hija trakka fejn diffiċli taqbeż. Vera li ġeneralment min jieħu l-pole jirbaħ it-tellieqa. Imma jiena qed naħseb illi ser ikun hemm xi safety car illi se toħroġ f'ħin mhux ideali għal Oscar Piastri u għaldaqstant nemmen illi jispiċċa fit-tielet post. U inti Wayne? Qiegħed
kont qed bej ġiex sewwieqa messa qed għal sewwieq wieħed minn ħajħu t-tielet post la laqat lil Piastri u ħa ngħid George Russell li fil-Formula Predictor jisna ma semmejniehx u anke fil-Formula in ġenerali naraw ħafna drabi jisu taliqa maqtugħ għalih u b'xi mod ieħor dejjem jispiċċa fuq il-podju. U naħseb li George Russell ħajġa jkollu waħda minn daw il-performances kwieti li qed jagħmel tul dan l-istaġun kollu. Għażla sorpriża, fil-fehma fqira tiegħi, din ta' George, imma issa naraw ikollokx raġun. Min naħsbu li ser jispiċċa fit-tieni pożizzjoni? Wayne mill-ġdid inti.
Għat-tieni post imbagħad ħa ngħid Oscar Piastri. Propjament naħseb kont sejjer it-tielet għalih, però Nemmen li Piastri issa jkolli nitfgħu fit-tieni post u x'la ħadtuli mit-tielet.
Tajjeb wisq, jiena l-għażla tiegħi għat-tieni post ser tmur fuq dak id-demonju ta' Max Verstappen, il għaliex nemmen li se jagħti hard time kbira lit-tim tal-McLaren u nemmen li b'xi mod it-tieni post 'il Max se jirnexxilu jisirqu. Fil-fehma tiegħi hu jkompli jittama fil-kampjonat tas-sewwieqa. L-aħħar u mhux l-inqas, min naħsbu li ser jirbaħ il-Grand Prix ta' Singapore? U Did-darba se nkun jien li se nagħżel u jiena naħseb illi ser ikollna ripetizzjoni fis-sena li għaddiet, dan ifisser illi ħa jkun Lando Norris li se jirbaħ il-Grand Prix ta' Singapore. Imma, din id-darba nżid, wara Battalja missielta minn Max Verstappen. Madank fil-fehma tiegħi, nemmen li Lando se jkun dak li se japprofitta minn dis-safety car li qed nimmaġina li ħa ssir, jaqbeż il sieħbu, jibqa' jiġġieled ma' Verstappen għal rebħ tat-tellieqa u fl-aħħar nisimgħu il-God Save the King. U inti wejn?
Eh, issa jkolli. Ħattom dak erġajt.
Ejja, u kont qed nistana li toħoduli. Onestament ma nara mm, il-top 3 contenders minn jirbaħ it-tali għali u ma Russell naħseb Piastri u Norris, pero ma stax nażel labda minnhom biex jkoll nażel wieħed barra minn dawk. Eh, Ma nistenniex li Verstappen ħa jirbaħ it-tellieqa u ħa tmur kontra l-prediction tiegħi li ħa jkunu mal-ewwel sitta, li mhux se jkunu mal-ewwel ħamsa, sorry. Imma ħa nagħżel lil Max Verstappen għal tliet rebħiet fuq xulxin u l-ewwel darba jirbaħ ġo din it-trakka. Um, sa naraw xiġri, hopefully, um, hopefully jirbaħ, l-im iktar nġib punti, din ġib tlieta u. Eżatt.
Mela nispera li l-prediction taħdem u l-oħra ma taħdimx mela. Ekku, mela, dak kien kollox minna ħatana għal din il-ġimgħa, infakrukom fil-YouTube channel tagħna fejn hemmhekk issibu ukoll Il-programmi kollha tal-Kamra Sportiva jiena minn appuntament magħkom għal nhar it-Tnejn li ġej għal programm Botta u Risposta ma' Wayne nerġgħu niltaqgħu fil-previżjonijiet għal Grand Prix tal-Istati Uniti. Ħodu ħsieb